ema wagombo mondo wagoye mbaka and thim lich ohinga wuod japoro kaje kama wagombo ni mondo wagoye mbaka kawuono gima bende nyalo chando vijende kata joma sani digital en ni thim to en ang'o thim nyalo bedo ni en bungu onyalo bedo gunda onyalo bedo pap kama ji seche moko luoro dhiye kaluwore kod gik man kuno thim nyalo ting'o le kata gik moko magalagala mano nyaka ing'e ni mano e gima thim omin. Bas to gima lich to in gima iwuoro. Onyalo bedo gima lich e positive side kata negative side but mwadwa wuoyo about thim lich ni to en gima nigi puonj mathoth e iye mabiro nyisi uh, mathoth ahinya en idhi kacha mondo mi ipuonjri to ohinga ohinga ohinga en rageng' kata wall onyalo bedo chiel moger for security purposes mondo kik gimoro muom madonji kata kama intiere kata mana e dala kata mana gik machalo kamano Now, thim licho inga ma bende iluongo ni cultural uh, landscape en eh, kama duong' kabisa. It's about 52 acres of land. En kama duong' almost piny mangima. Gin 52 acres mano ok kama tin. Mano kama duong' kabisa. Mm -hmm. So en kama opangi, eh, en kama iporo godo dak mar oganda machon e alwora mar piny Luo kaendi e piny mar Nyansa ka kaka ne structure mar dak chalo. King'iyo thim lich ohinga to gere e, nya- e ngadho moro ming'iyo ni to oganda nodak e yo machalo nade. Bang' ka dhok mar Bantus nosewinji kanyo almost higni mia adek mokadho, tiende ni oganda machal kama seche moko nosedak kanyo. to seche magoyo kodi e mbakani thousands of people ji miche gi miche alufe alufe osebedo ka dak kanyo ma seche mwawuoye kodi ni thim lich ohinga osetieko higni maloyo mia abich 500 years iwinja mm -hmm mano thim licho inga gima chielo mabe nyaka ing'e kwaluwuoyi thim licho inga en wall mare very interesting kaka ochiel wallno kaka oluore en gima opangi wan kod inner wall middle and outer wall ma thickness mare en 3 meters so you can imagine kaka otegno to ok oriwe gi kuoyo gi simiti mondo ogere en ena kite moluwo mopangi so en en en en en en, en oinga so that is the part mare mamit iluongo ni oinga ohinga en kite moluo aluwa moluo aluwa mopangi ma ok noru kuoyo gi sibiti mondo mi ojoin gigo ginene gik moluo mopang kanyo mm. koro mano gima nyaka ing'e 15th gi 19th century oganda modak kanyo notemo gundhe kata timo ne repair iluongo gi dho kisungu ni buttress en ni pillars mage kata uh, mise mage mane temo mondo mi okethre ne gitemo mondo mi gigundhe obed maber nanyisi ni higni mia adek mokadho oganda nodak kanyo so oganda ne dak to moko biro to gologi to gidhi jomoko biro chak golo ogandano ne dhi kamano kamano oganda mokwongo niluongo ni kamageta ne gidak kanyo for a, a, a duration basto giwuok basto oganda miluongo ni bawegi be ochako dak kanyo baturi be ochako dak kanyo bakomoti be ochako dak kanyo bagweno be ochako yudo thuolo mar dak kanyo barweri ochako dak kanyo wagire odak kanyo uh, kabuoch kachieng ochako yudo thuolo mar dak kanyo basto kanya uh, uh, iluongo ni uh, kanyamkago be yudo kinde mar dak kanyo mm-hmm. basto uh, e, kanyamwa e higa mar 119 kod 24 1924 giyudo kinde mar dak kanyo ka jatendgi uh, nochopo kanyo e higano basto Uh, gin kod en kod gates adek madongo ma bende nyaka ing'e extension mar gates adek mm -hmm. eh, kama oyarore moriwo blacksmith nitiere kanyo kobong nitiere kanyo bet wall go bet ka gimoger ma bet ni gimalo matin seche ma wuoyi kodi ni dot mar kuchieng mago dhoudi madongo ma ok inyal koso kanyo kakuku Eh, iluongo ni kokech dhoot mar kokech mm. kaachiel kod dhoot mar koluoch mago dhoudi madongo mag dholuo mantiere kanyo kidonjo ei thim lichoinga gimomiyo seche moko be nokete manyaka understand en ni ning'iyo structure mar dak kanyo nitiere od mikayi momanyore direct gi gate mm. mar dala mm -hmm. od mikayi basto wantiere kod od eh, nyachira mano dhako mar ariyo kaachiel kod reru od reru dhako mar adek kod ute machalo kamago nitiere wantiere kod eh, od wuoyi kata simba mane igero e tie gate for security purposes kanyo oriwo nyaka gima iluongo ni watch tower abet oger gi malo koting'ore matin mondo mi arita kwe ne dhi community manene ma, ma, ma, ma kanyo nomed bet malo to rito ni rito kinyi godiochieng' jorito wilore awila jomorito godiochieng' ok rit gotieno nikech dhok ne nitiere iye kanyo ing'e ni kwayudo kul kata dipo nyisi ni jok mane kaegi ne gin jok ma jokwath ne gipidho dhok basto gik moko machalo kaka ko ni kanyo tiende ni jogi ne nyiedho basto nitiere eh, gik mathoth mane nitiere kanyo kaka ofis jaduong' od jaduong' En opogore kod od nyachira kata mikayi kata reru, ofis jaduong' ni igero gi bet dier dala somewhere kidogo matin gi mbele kaba. Mano kama ka jaduong' ni kod wach moro kaachiel kata gi dhako moro maduong' kata matin kata welo moko lime to ikelo ni chiemo kanyo chiemo kod joge e ofise kanyo. Mano gima nyaka ing'e. Weche mag pur ni kanyo nikech dero nitiere. Dero bing'eyo. Dero ni kanyo. Koro weche mag pur nitiere kanyo ne nitiere kanyo nikech dero ne nitiere kanyo mm-hmm. odni ng'ato nyalo penjo ni to en ot aina gani en od lum momuon kod lo to ok omuone ni en konde ang'wen kaka seche moko igero ute wage mm-hmm. en round house round thatched house iwinja mm. en ot moluorore kama to ume kod lum to gere kod lo gik mantiere kanyo ma seche moko ok inyal koso mok ing'eyo en kul manyiso ni ne pith ni kanyo dero asenyisi ni pur kachiel kod cham ne ni kanyo blacksmith kata weche mag pith ne gitimo gik miluongo ni thith pany ne ni kanyo tiende ni yoko pany en gima itiyogo kiyoko gimoro inyalo kata mana yoko godo njugu kachiel kod kothe mopogore opogore man nitiere kanyo wrestling joma chon ing'e ni ne, ne nohero dhawo mano nyaka ne iyud ka nitiere kanyo basto wan kod eh, nyapong' mane mine tiyo godo e rego Bel kata bando nonge mashin mirego godo ni ne nitiere nyapong' ema ne siago godo kama endi mos mos mm. basto wan kod eh, eh, gik mathoth ahinya seche moko ma kata kok ayudo kinde mar nyisi te kaendi kata obedo ni ober kamano ochako okethore around eh, eh, 20th century mm. kama jok mantiere kanyo nochako jwang'o ohinga ka koro wall mare bet koro ridore gore piny ruombore ng'ama sugo lika onge wuod nyaboro pim licho inga ok en kende nitiere kuond machalo kamaendi maromo mia ariyo kod prariyo gachiel e, st- e, e structures machalo kamaendi e, e, e, across western kenya mm-hmm. to kata obedo ni ging'eny kama to chal ka gima apar gaboro kende emobedo conserved mm -hmm. gi National Museum of Kenya. Basto en kama ber ma ka jo tourist biro to en kama ji dhiye nikech Roma National nitiere ka gidhi to gi stop kama iluongo ni Thimlicho Inga, mm -hmm. wan kod Gogo Falls, wan kod Makalda Gold Mines nitiere kanyo, basto jogi stop kaendi ka gineno godo ni to Thimlicho Inga eh, mese mar Luo ni to ne en kama chalo nade. na ka nawuotho kanyo nayudo ka ndara tok ber kata obedo ni eh, sirikal ma migori county kata national mm. pok odewo mondo mi ging'i ane ni to gi yor guondho yore madhi e thim dicho inga chalo nade but gin gi plan machalo kamano mm. en kama osebedo kar cultural ma ji tere gik moko mathoth that is about thim dicho inga to tinda achaka dog thim dicho inga iluonga ni okoro maodgi

Iwinjo thim licho hinga.
Eh. Oh. Oh, nosebayi.
Mano mana kod wuoni nosebayi Dala FM.
Eh. Iwinjo sigand thim licho hinga.

mondo gine kaka nolose gi kaka bata en ei thim to structure no to nie iye
bas mane thim lich ohinga mane thim lich ohinga wuod mm. jaboro koro chakre sani ing'e about thim lich ohinga gima be nyaka ing'e kanyo wuod jaboro ni wall cha ma nyisi ni thick ma 3 meters mana kite mopangi onge onge gima onoru kuoyo gi simiti